Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар! Сез Форсат тапшыруын карыйсыз. Бүген без Кызыл Чапчак авылында. Татар халкында элек-электән хатын-кызларга бала табарга ярдәм итүче, баланы кабул итүче кендек әбиләре булган. Бүген Кызыл Чапчак авылының мәдәният йорты хезмәткәрләре безгә кендек әбиләргә багышланган күренеш күрсәтәчәкләр.
көтүләр бигрәк озак, э, бигрәк озак, бигрәк озак интекте инде киленкәем, бигрәк озак. Э. Әле юкмыни э, анасы? Шул атасы хаман. Юк, юк. Э. Мин малларда карап кергән идем инде. Әй, интегә инде, интегә инде киленкәем. Бигрәк озак икән, әй, анасы. Ой, утырыйм әле. Эй. Ни, анасы, хәрәле, анак туарга тора даган исемен ни атлы кушарбыз икән? Эй, атасы исеме дип инде без үз малаебызга куштык бит. Ата-анасы кушар исемне. Алар уйлап тапсын. Ий, алай дисең дә ген анасы. Яшьләр нәрсә белсен инде алар, әзрәк өйрәтергә кирәк инде аларны. Әй, шулай нанс атасы, шулай, әйе. Без әйтмәсәк аларга кем әйтә, кем өйрәтә аларны? Әйе, яшьләргә өйрәт. Ой, туздык бит, әтисе, тузды, кара тавышларның көрлеген, ий, туды без. Бисмиллаһи рахмани рахим, бисмиллаһи рахмани рахим. Ий. Бисмилләһи рахмани рахим. Котлыйм сезне оныгыгыз белән. Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Исән сау туды, дүрт ягы да сау сәламәт. Килен ничек, килен ничек? Эй, Хәдичәттәй. Киленең дә исән сау, Аллага шөкер. Ай, хәй, киленнән бигрәкләр дә уңгансың син. Бигрәкләр сабыр инде. Син бит үзең дә сабыр идең, Хәдичә. Менә карат, Асия, менә карат. Бөтерекләр үзебезгә чаган бит бу. Бөтерекләр үзебезгә чаган. Карале, җомга бик әти. Әйдә, кер түргә, кунаклар да килә, әйдә. Юк, юк.
Килен янына чыгам әле, киленнең хәлен белеп керәм. Керермен, керермен. Кер, кер, Чаң кер, кер, кер, кер. Калмыйм мин, Кер, калмыйм. кер, кер. Тавыш. Бу инде электән килгән гореф-гадәт, безнең әбиләребез өйләрдә бәбиләгәннәр. Аларны бит инде бәбиләтүчеләрне Көндәг әби дип Йөрткәннәр, алар бик хөрмәтле, бик данлыклы бит инде, аларны беркайчан да онытырга ярамый. Шушы Кызыл Чапчак авылында Көндәг әбиләрне санап китсәк, беренче Көндәг әби ул Мәфтүхә әби булган, аннары Җомабикә әби, аннары Суфия әби, Әнфисә әби, менә хәзерге көндә дә исән-сау Лена әби. Лен әби, инде ул мин Лен әби турында сөйләп үтәсем килә. Лен әби, яшь кыз бала, медицинаны бетергәчтен, шушы Кызыл Чапчак авылына эшкә җибәрәләр аны. Ул шушы авылга килеп, эш башлый һәм шушында төпләнеп кала, кияүгә чыга, балалар үстерә. Ул инде бик күп Кыз әниләрне бәбиләткән. Ул һәрберсен исемләрен әйтеп менә сөйли. Аларның тормышлары турында да ул белеп нитеп тора инде, җиренә җиткезеп. Һәм менә Лина апа инде ул әйтә, минем тудырган балалар күбесе инде Юк, мин аларыны догадан калдырмыйм, ди бүгенгесе көнне Лина апа. Ул ак әби урынына тора.
Онык туды җиргә аваз салып. Кеп-кечкенә, ләкин ул кеше. Шул кешегә бүген.

Корбан чалырбыз дип, теге сарыкны корбан итеп чалырбыз инде, Аллаһы бирсә. Шулай иттербез, атасы.
Син дигәнчә булыр, шулай иттербез. Менә мин дәген бала исем кушканда, аның шундый йоласы бар, өйне чистартырга кирәк. Мин дә күршеләрне чакырдым, менә хә, алар да кереп җитәрләр. Әй, шулай. Кем дип исем кушарлар дип, барсы дагын баш вата. Олы дөнья каршысында исемсез бала ята.
Кем, күршеләр? Исәнмесез, исән. Эй, күршеләрем, кунакларым да килеп җитте. Оныкларыгыз туу шатлыгын уртаклашабыз. Рәхмәт, бик зур, рәхмәт. Эй, бигрәк зурлап килгәнсең, бигрәк зурлап килгәнсең.
Исәннәрмесез! Аллага шөкер, Аллага шөкер! Эй, Дүртчаны тигән, аклы камил булып үссен! Амин, брук шулай булсын! Кара бәлешләрнең матурлыгын! Эй! Шундый матур бәлешләре! Зурлаклар килгәнсез!

Ий-ий-ий!
Төн бар да, төн бар! Аллага шөкер! Аллага шөкер!
Утыр, Җомабикә түти, утыр. Түрдән узыгыз әйдә, түрдән узыгыз.
Утырып гомерләрем үтә инде, әлхәмдүлилләһ, шөкер, бисмилләһи-рахмани-рахим. Әйдәгез, йортка бер дога кылып алыйк. Утыр, анасы.

Чакыруның сәбәбен беләсез бит инде, әйме? Бала туганнан соң өйне чистартырга кирәк, мин бу олы эшне сезгә тапшырам. Аллаһы Тәгалә бу өйгә тирә-юньнән уттан, судан сакласын, җилдавыллардан сакласын. Хәзер шушы гореф-гадәтне үтәп китәсем килә. Куябыз әле, күршеләр. Ут атасы күк була, ут анасы сары була, ут кызы Ут кызы кызыл була, кызына калгач кызу була. Ут уйнама, уйнама. Уйнамыйк, көлмик, бергә тату яшиек. Менә шушы кара сыер сөтен яндыра алсаң, яндыр. Ярар, ярар, күршекәем, рәхмәт бик зур, рәхмәт бик зур. Амин, берүк шулай булсын.
Менә мин дә өегезне чистартып алыйм әле, Төрле албасты, зәхмәтләр йортыгызны читләтеп үтсен!
Җир атасы, җирән сакал, су атасы, суган сакал, җир анасы, сынныбикә, җир кендеге бер, җирдән килдең, җирдән кит! Шушы себеркене ишек төбенә сакка куям. Ярар.
Баланың кырык көне тулгач, алып куярсыз. Ярар, ярар.
Оныта күрмә, Хәдичә, оныта күрмә. Онытмам, онытмам.
Шушы өйдә яшәүче барча кешеләр, баланың әти-әнисе, әби-бабасы сау-сәламәт булсын, яңа туган бала белән өйгә, илгә тынычлык,

Җеннәр кагылмасын, шайтаннар кагылмасын, балакаема.
Амин.
Рәхмәт. Баланың дөнья белән, табигать белән танышуы туган тел аша, бишек җырлары аша башлана бит. Әйдәгез әле бер

Бишек көйләре көйләп, ул җыр, ул моң бишектән бишеккә күчсен, өйләрдән өйләргә күчеп, өйләребезнең түрләренә үк керсен. Менә безнең заманда, элекке заманда бәби туйларын шундый матур итеп, күңелле итеп үткәргәннәр. Анда күңел, кунакларның иң кадерлесе, иң. ихтирамлысы кендек әби булган. Ул иң беренче баланың кендеген кисеп, кулына алучы да кендек әбисе булган. Иң беренче бөтен йолаларын китереп, мунча юындыручы да кендек әбисе булган. Шуңа күрә кендек әбисенә ихтирам бик зур.
Хатын-кызга бала табарга ярдәм иткән өчен йорт хуҗасы Кендек әбигә зур бүләкләр әзерләгән. Шуларның берсе, түгәрәк итеп пешерелгән ипи. Аның уртасына менә шушылай кендек тә ясап куйганнар, бу баланың бәхете түгәрәк һәм олы булсын өчен. Шуларга өстәп, Кендек әбигә тагын баланың кендеген кискән һәм бәйләгән өчен кәтүк.

шатлыклы хәбәрләрне әйтте.
Аллага шөкер.
Әйдәгез бер игә дога укып алыйк. Әйдәгез. Исем кушмалары кирәк балага. Бала исемсез бик ул ике дөньяда йөри ди. Шуңа күрә Балага исем кушырга кирәк.
Намазга хәтле эшләрне бетереп алыйк инде. Куй балага тапшырып. Җыламый да үзе.
Баш белән миңа табан.
Шулай бит әле. Менә шулай. Тавышы да килми. Җыламый. Безнең бүген Нинди сәбәп? Бала туган бу дөньяга анага исем кушырга кирәк. Кем була инде, кем атлы була? Сәлимҗан исемле була, хәзрәт Сәлимҗан. Кем улы инде? Э, Салихҗан.
Салихҗан да.
Сәлимҗан улы Салихҗан.
Әйе.
Хөрмәт итеп алсын. Кәҗәгез бер азрак итеп, балага исем кушыйк. Аллаһу Әкбәр! Аллаһу Әкбәр! Аллаһу Әкбәр! Аллаһу Әкбәр! Әшһәдү ан лә илаһа илляллаһ Сабины алып куйыгыз. Бишегенә Утыр, хәзрәт, кил менә шушында утыр. Үз. Анда утыр. Синең исемең Сәлимҗан дип шәҗәрәгә язып куела. Энеләрең, сеңелләрең күп булсын, дәвам итеп Нәсел агачы. Амин, брух, амин, брух, шулай булсын. Мәнисе.
Кая?
Тамагы да ачкандыр. Әнисе янына кертеп салыйм баланы. Әйдәгез, кунаклар, чәйләп алабыз хәзер. Бәбигә исем кушылды, оныгым исемле булды. Әйдәгез, әйдә, чәйләп алабыз. Әйдә. Ансур булып булмас, әйдә.
Безнең мәдәният йортында халык театры шәп килә. Ул халык театрында безнең режиссерыбыз Гали апа Хатыйпова эшли. Шулай ук сәнгать җитәкчебез Айзат Шәйхутдинов. Без барыбыз бергә шушы халык театрында спектакльләр белән чыгыш ясыйбыз. Халыкка гореф-гадәтләрне онытмаска менә шушы Кендек әби кебек күренешләр күрсәтәбез. Аларның һәрберсенең йортлары бар, хуҗалыклары бар, ләкин алар барысы да мәдәният өлкәсенә тартылалар, кешегә якынрак булырга тырышалар, алар шушындый матур гореф-гадәтләрне күрсәтә беләләр, спектакльләрдә әйбәт итеп уйныйлар, кешене һәрбер нәрсәсе нечкәлеген күрсәтә беләләр. Бик зур рәхмәт җиткерәсем килә шушы халык театрына җөрүче.